Tüweleme, baş aşpezimiz-ä eýýäm gelipdir, men ýene gijä galdym. Essalawmaleýkim, mähriban tomaşaçylar! Siz Aşhana atly gepleşigimize tomaşa edýäňiz. Gepleşigimiziň hemaýatkäri, Aşgabat şäheriniň demir ýol menziliniň golaýynda ýerleşýän Altyn çaýhanasy. Gepleşigiň bu günki myhmany bolsa, biziň söýgüli aýdymçymyz Aly Alyýew.

Garaşsyzlygyň on bäş ýyllyk söwda merkezi bar-a. Indi halk arasyndan Lomoý bazary bolmasa Optowoý diýýärler-de. Şonda bir otuz sekizinji dükan bar. Şu gury iýmişler, hoz, maňyz ugrundan islän zadyň bar-da, lukumlaryň dürli görnüşleri. Şolar sowgat iberdiler. Şoňkym bu? Hawa, şoňa sowulmaly boldum. Şoň üçin hem gijä galdym. Ýöne aslynda şol hoz, maňyz ürünlerini ýa-da kişde, kişmiş. Ony ýalap berýän bolsa gijä galyber-ä. Gijä galyber diýýär diýýärmiň? Hoş, hoz, kişde, kişmiş, guradylan iýmişler, lukumlaryň dürli görnüşleri, maňallaryň dürli görnüşleri. Garaz, şol ugurdan, şol ugurdan islän zadyň bar-da, otuz sekizinji dükan. Garaşsyzlygyň on bäş ýyllygy söwda merkezi, şu arkasyndaky awtoduralga bar-a, şol awtoduralgadan gireňde, birinjiden ikinji geçelgeden çepiňe. Şo ýerde. Ýöne eltip berme hyzmatam bar. Telefon belgilerini ýazarys, Instagram sahypalary bar.

Ilki bilen-ä Aşgana atly gepleşigimize çakylyk kabul edip geleniňe minnetdar. Sag bol. Şuňa dälem üstünlik.
Özi-özüňe abadan bolsun. Gepleşigiň düzgünlerini-ä bilýäň. Hawa. Gowy görýän, bişirip bilýän tagamyňy taýýarlamaly, tomaşaçylara görkezmeli. Indi näme bişireris? Aý, ýaňy sen azrak gijaga salyp gelensoň, men-ä zatlaryny taýynladym, gerek zatlaryny. Batyrma diýip et gerek, ýa-da sogan hemme naharda ullanylýan zatlar, pomidor. Batyrma bişirip.
Hawa, batyrma bişirip berýär.
Men oňardygymdan, başardygymdan süýji bolar diýip pikir edýän. Öňem bişirip gördüňmi?
Öň bişirýän.
Elmydama öýde sen bişirýän? Ýok, öýde däl ýöne dagda, düzde. Dagda, düzde, meýdanda bişirýäň. Hawa, esasy.
Tüweleme.

Içinde sensiň ay gyz sensiň
Onda Ali ilki bilen a näme et dogramalydyra. Hawa hawa. Patrma bolsa ha.
Sen maňa kömek etjek ne öz öz işleň. Ýok men saňa kömek etjek hem teswirlejek. tomaşaçylar üçin. Hä, Italiýa. Hawa, Italiýa.
Hawa, näme diýer eti? Eti alypçyk. Alypçyk, hawa. Aý, ýokarak dogra, özüň dograp berjekmi? Ýok, men dogram. Hä, men dograýyn. Sen dogram.
Eti alyas.
Men iýmeli.
Men iýmeli ýerimde bar. Aý, şonuň üçin çagyrdyň-laý meni. Hawa, ola. Şu-da ýetermi bize? Näme üçin?
Aý hemmesini etsek kän bolar. Bir gazan bolaýmasan.
Mä boldy onda. Edip etmeli bir saç etmeli. Aha. Şunda indi ip çak alsak. Ene bıçak. Mhm.
Bismillah. Mhm. Kesýär. Aň şeýräk.
Şeýräk kesýär. Onu näçe bu kiçiräk etip dograsak-a.
Näçe ýukawa da çap bişýär. Şonuň üçin
Soňam ýene-de dograrys muny. Ilkinji bişiren naharyň ýadyňa düşýärmi? Ilkinji bişiren naharyň ýadyma düşýär. Ilkinji aýdan aýdymyňam ýadyňa düşýär. O-da ýadyma düşýär.
Haýsy aýdym, haýsy nahar?
Nahar agam, bilýärsiňiz, Türkmen milli konserwatoriýasynda talyp bolmak miýesser etdi maňa. Şonda. Talyp wagtyň niçe ýadyňda? Talyp wagtym ilkinji bişiren naharym ýumurtga.

Şeýlemi? Hawa.
Kim diýýärler adyna? Baýjan aga diýip tanalýar biziň obamyzda, Bereket etrabynda. Hä, sen özüň Bereketli?
Hawa, Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň, hawa, şäherinde.
Baýjan aga diýip tanalýar.
Hawa, ne, köp ýyllap teatryň başlygy bolup işlän şo taýda. Häzir güne çenli tanalýar. Şondanam galyberse-de, ejem goşgy ýazýar şu güne çenli, hawa, biziň. Ejem şu zatlara aýdym-saza ugrukdyran. Tüweleme. Aa, kiçilikden
meni ilki bilen şu elimden tutup sungat mekdebine eltenem ejem. Ha.
Şu günki ýaly ýadymyzda däl. Birinji aýdan aýdymyňam ýada düşýär. Birinji aýdan aýdymymyz indi sungat mekdebine barmakaň aýdylan aýdymlar kän bolýar. Sungat mekdebe baryp. Amagül Baýram Gulyýew diýip halypam bardy. Şo dutarda çagdyr bu çaglar.
Özi ýaňky Sungat mekdebiň hem öz düzgünleri bar. Hawa, sen göni islän aýdymyň bilen başlap bolanok-da, klas-klas gidýär. Hawa.
Şondan hawa.
Dutar öwrendik, soňam ýolşyk bilen ilkinji ýerine ýetirip, dolulykda Dutarda ýerine ýetiren aýdymym Çardyr bu çaglar.
Dert başymdan aşan eý, Çardyr bu çaglar, şomy? Der durdurýaň aýdany. Seýdi diýer baş alawam, Gidewer bir ýan, Uçara ganatym ýok, Gonara perman. Aýdewer janymda, Galmasyn arman.

Hakyky ýüz göterim tebigy önüm bolýar, segsen iki ýarym göterim bolýar ýaglylygy. Şoň seretseňiz, gutusynda hökman görkezilýär.
Margarinmi, mesge? Bu mesge, hakyky mesge. Margarin agrak. Margarin diýilýän frans ýaglary ulanylýar. Saglyga bir o diýen peýdaly zada däl. Ýöne hakyky mesge boljak bolsa, segsen iki ýarym göterim bolmaly. Indi saja goýduk. Ýa Allah, goýduk. Boldy, hawa.
Ýapdyk. Indi duz. Eti duzlamaly.
Duzumyz gerek, duzlasak.

Ýöne meýdanda bişirseň bu zatlaryň lezzeti hasam başga. Sazak esasy zat. Sazagyň özi.
Hä, şonda-da. Odunyň ysy hem.
Hawa, meýdanda.
Ýene bir ýatlatma zat, ojar ýaksaňam, sazak ýaksaňam ilki bilen-ä ýangyn howpsuzlygyny üns bermeli. Ýa gurak ot-çöpleriň düýbünde Ýangyn ýakmak bolanok, ot ýakmak bolanok. Ýörite goralýan ýerlerem bar. Ikinjidenem sadagam başga-da köp sähra ösümlikleri Gyzyl kitaba girizilen. Şonuň üçin hem sadagyň ösüp oturanyny almaly däl. Şol düýbüne özi gaçyp ugranlary bolýar-da. Ugran çagalar şony almaly. Ine etimiz duzlandy. Indi.
Indi.

Ýüz onda nahar taýyn bile kim bişirdi? Ejem bişirdi bolýa.
Edil ýaňy ýakynrakda bolup bolan geçen zat. Kän wagtam bolanak, bolan bolsa bir aý bolandyr. Aha.
Bir gatnaşýan oglanlarymyz bar. Aha. Bir tirkeşýän dost ýarlarymyz. Şolar bilen bile Dynç almaga çykdyk. Olar ýaňky seň gijä galyşyp gelişiň ýalak, biz azajyk gijiräk galyp bardyk aňryga. Barsak, olaram hiç zat taýynlamandyrlar. Nahar ugrundan hiç zat ýok. Hä, olar taýynlamalymy, siz barýançaňyz? Aý, indi Kim birinji gelse taýynlap bermeli däl. Ha.
Bardyk weli.
Ay hiç haýsy iş zatdan başym çykan at diýip dur. Ay sen bişirip bilýäň diýip men geçdim başyna. Mhm. E dilem şu nahar bişirdim ha. Aha, batyrma. A onam Kerim diýip doganym bar da. Onam oglanlar iýdiler. Onuň oglanlar iýip, Eý, sen powar ekeniň-ä-ow diýýär maňa. Aha. Sen toýa gitipmiň, powar diýip, Kerim diýip doganym näme diýen bolýar. Ha. Aý, biz toýa gitýä, bu aýdym aýtýa diýene, naharyny hem bile aljak bolýa diýen bolýa diýýär. Indi, indi, o-o, zakaz alanda, toýa. Zakaz alanda diýýär, nahary bilen bile diýip, ow. Aga, men-ä etimi atyp çykdy bolşup bilen. Ha, etini atýaň?
Ow. Eti, aha.
Ene. Mhm.
Şol aýta. Aý şu bolar özä çuňkurak eken ýöne bolar. Näme zat durma onda. Sen Menne pomidory arassaladym, balygy burjuna arassaladym. Ha iti häzir şuňa gowy bişirýäs. Hawa. Edil bişip barýarka-da boldum diýip barýarka sogan atýas. Aha. Sogandan soňam

Gaty peýdally ýöň aç özede iýibermeli däl. Iýilimli.
Hawa aç gazanyňda ýara bolsa ýaňky ýaraňy öjükdir. Aslynda-da käbir adamlar bolýar-da internet ulgamynda görýär, okaýar, aý pylan zat pylan zadyňa derman eken. Ýa pylan ýeriň agarsa pylan hil etseň Keseliň gutulýan eken diýýärler-de, indi bu lukman bilen maslahatlaşman, ýaňkyny emedäýerler-de, indi şu bi et üçin ulanýas biz-ä bärde. Hä, ol üýtge dynmy? Hawa, ol ýaňky birazjyk. Agam, ýöne düzde bar-a, düzde. Düzde saýlap bolanok-da, o meýdanda. Hä, onda bir jejigi bar-da.
Hawa. Şonýa zatlar aýdyp durawer-ow, agam. Hawa. Ryýatla döwürin. Çagalar näde ullakanjy bolýamy. Daýy şükür çagalaram.
Tüweleme.
Ulalýar.
Näçe?
Iki oglum bir gyzym bar. Iki oglum bir gyzym bar.
Emir Elman Leýli diýip iň kiçi gyzjagazym bar. Tüweleme. A ýöne oglam ogul weli gyz agam. Gyz mähriban bolýara. Ha? Şu gyz bolandan soň bar-a. Hawa. Durmuşda hemme kişide-de bir bolýandyr. Aha. Durmuş semeýny mesele diýilýär-dä şoňa. Aý, maşgala durmuşynda düşünişmezlik bolýan ýagdaýdar-a. Ýöne şu mena gyzjagazym boldy-boldy, hasam beter. Öňňä. Biraz aýdym-saza köpräk üns berliýätda. Ýa, maşgala üns bermän. Hawa. Iş bilen başagaý bol. Bijagazam bolansoň agam hasam. Bir eli maşgala bolan neme artdymy hormatyň. Hakykatdanam maşgala dyňňa gözüň ýetýär däl. Mena şeýle pikir etdim, her kimde bir hilekdir bu. Ýaňky ýigitler durmuş gurýarlar-a. Düşünenoklar ýigitlerem, gyzlaram. Bir-birini öz häsiýetlerine kybap getirjek bolýarlar. Adamy ýaşaşyp görmeseň, bileňok oň häsiýetini. Aý, birhili bir häsiýeti seň göwnüňe ýaranok, sen şony özüňe laýyk getirjek bolýaň. O häsiýeti göwnüňe ýaran, oňat. Onsoň maşgala durmuşynda. Şu düşünişmezlik bolýan ýagdaýda, şoň ýaly ýagdaýda bir zat bar eken, şoň ýaly ýagdaýda hiç zat, hiç haçan näme, ruhdan düşmeli däl eken diýýärler. Wagt, diňe wagt. Bary ýogy kyrk-elli ýyljyk gaýrat edip bilseň ýyldz ölçer gider diýýär. Näçe? Kyrk-elli ýyljyk.
Al sen.
Ýok, näme onsoň, elli ýyl ýaşaşsaň, Altyn toý diýip bir toý bar-a onuň. Ruslar Altyn toýy diýýär. Onda näme, ogullaň, gyzlaň, agtyklaň bilen belläbermeli-dä. Seňki öň, öňde biriniňki ýalak. Aha. Birine pal atdyrmaga barypdyr diýer ara. Aha.
Bi, bir diýen oglanmy, ýigitmi? Aý, ýigit birine indi garaz. Hawa.
Aý, barýar bir palçyga. Aha, palça bardy. Hawa, barýar-da, o.
Gaýrat et, men şu güne çenli gören günüm külpet. Aha.
Hawa, eden işim bergi. Aha.
Aý, basan ýerim çukur. Men çydamap indi men şu öňümi göresim gelýär diýip, palçam indi öňüni öňden görji bolýa-da. Hawa, indi öňden görji. Aslynda türkmen palçy ýalançy diýýär welin. Hawa, aý indi şoň şoňa yrym eden bolup barypdyr-da. Aha.
Soň
Bolýa diýip bulam kart. Ha, kart çykarýar. Kart çykarýar-da, karty çekdirýär.
Aha. On garga çykypdyr-da. Kä. Aý sen diýipdir-ow. On ýyllap intäk şu durmuşyň dowam edýär diýipdir-ow. Kösenç görersiň, on ýyllap. Diňe kösenç, aw, külpet.

Çagalam nememi ejesini gowy görýärmi ýa kakasyny gowy görýärmi?
Eýam
Ýa toý Ogullara garaşyp durlarmy?
Ýok, oglanlara ejesini gowy görýärmikä diýip dur oglanlar. Şeýlemi ejeçilmi?
Ejeçil-ä.
Ýöne gyz Aý gyzjagaz mähriban bolýar-a. Dille düşündirip biljekkä-de. Bir dille aýdar ýaly zat däl. Özüň gözüň bilen görüp, Şo zady ýaşamasaň gyz başga zat ekeni. Nemede?
Ýa iň bolmanda şu zamana sen toýa çyk, öýden çykyp barýarkaň ylgap gel.
Sagaman git gel kakajan. Sagamanlykdanam beter bir mähirli gelip bir gujaklap şeýdip çykaryp goýberýär. Men-ä şu edil şu aýdyşymdanam.
Hä. Bir çagajykdan soraýarlar diýýä. Ejeň gowumy, kakaň gowumy diýýär diýýär. Ejeňi gowy görýäňmi ýa kakaňy gowy görýäňmi diýýär. Ikisinem gowy görýän diýýär. Ýok, haýsyny has gowy görýäň diýýär. Aýtjak däl diýýär. Aýdaý, näme üçin aýtjak däl? Aýtsam kakam gaty görer diýen bolýar. Aýba.
Sarymsagam dogramalymy? Hawa, hawa dograp goý.
Agam bir naharyň ysyn zady. Naharyň ysyn alýan. Naharyň ýygyny. Ýöne bu nahar bar-a. Aha. Kim bişirse-de süýjüler bu nahary. Şu nahary kim bişiräýsin? Meň pikirimçe şeýle. Onda, onda tomaşaçylara ýatladýas. Hormatly tomaşaçylar, Aly Alyýewiň taýýarlap duran batyrma tagamyny öz öýüňizde-de taýýarlaň. Görşüňiz ýaly näme Kim her kim bişirip bilýär muny.
Hä, hemme kişem bişirip biler, elbetde. Bişiriň-de nähili bolupdyr? Şu görşüňiz ýaly edip geçirdiňiz. Nädip süýji boldumy, gowy boldumy, öz pikirleriňizi teswirlerde ýazarsyňyz. Eý onsoňam Aly, maşgala hakynda gürrüň gitdi. Altyn çaýhanasy bar-a? Hawa. Bilýäň-ä?
Bilýän, barýan.
Hawa, demir ýol menziliniň ýanyndaky. Hawa. Biziň hemaýatkärimiz her gezek aşhana gepleşigine gatnaşanda-da iki adamyň romantiki agşamlyk naharyny Altyn şaýhana sowgat edýändir. Özüň öýüňe sargasaňam bolýar, ýok maşgalaň bilen, aýalyň, çagalaň bilen baryp açylsa, bu adam öňler çäreler sebäpli ýapypdy-da, açylsa arkaýyn baryp Oturyp gaýdybam bolýar. Aý. Aý, bolmady. Bolsa näçe serpaý etseň az ýaly. Hawa. Näçe söýseň şonça söýüp ýörmeli. Ýokdur dostuň gymmady ýa arzany, dost dost bolar, şoňa janyň bermeli. Ýöne ol janyň almaz hiç haçan. Şoň üçin gyş garda galan bilseň, ýyrtyk jübüsinden işlige gaçan iň soňky otluçöp dänesi bolsaň. Gurbannazar Ezizow. Indi bir göräýmäge şeýle setirler ýaly-la. Gyşyň güni, gyşyň güni göz öňüňe getir. Doňup barýaň, aňzak. Ot ýakjak bolýaň, ýanyňda otly çöpem ýok. Ýöne jübüňden iň soňkuja otly çöp, seň umydyň gerek. Şony ýakýaň, ot ýakýaň, ýylynýaň. Durmuş göz öňüňe getir, durmuşda erbet kynçylyklara uçraýaň. Hemme gapyny kakyp çykdyň, hiç gapydan kömek bolmady. Iň soňunda bir dadyňa ýetişýän biri bolýar-a, ýa şony göz öňüňe getirýär-de, şony ýaňky aýlap-aýlap şahyr berýär-de, owadan edip berýär, görýäňmi? Iň soňky otluçöp dänesi bolsaň diýýär-de, dostuň öňünde kynçylyga uçranyna

Näme halypalaň ýerine ýetiren aýdymma içgin tanajak bol tirkeşen çagyň gatnaşyk çyn dostluk dogandan beter diýe. Hiç dostda bilinmez barlygyň ýogyň ilki çyn dost gazan aşnandan beter diýe. Soňam ýene bir halypalaň aýdan sözi bar. Ägirt ymaratdyr dost diýlen zat. Kerim agaň.
Kerim agaň. Ony guranyňda da howlukmaly däl. Ony ýykanyňda da howlukmaly däl. Eger guranyňda howlugyp gursaň. Köp kerpiçden hata düşmek ahmal, eger ýykanyňda howlugyp ýyksaň, çyn dostuňdan juda düşmegiň ahmal diýýär.
Indi dostluk hakynda gürrüň etdik, adamlaram tanap bolanok diýdik-de. Indi edil şu wagt mysallaýan ýaly pomidor dograp otyryn-a, seret. Gül ýalak daşyndan göremä gowy pomidor. Içi. Hetli mi içi ne?
Ine.
Atyty. Hawa käbir adamlaram şoň ýalyrak bolaýada gynansakda. Ýöne muň ýaly ýerini biz aýyrýas. Aýyrýasda galan ýerini uly berýäs sebäbi biz isrip edemzok. Dogry dälmi? Aly. Hawa.
Pomidory näleräk dogramaly? Aý isleşiň ýaly dograber ýere ýäle. Şeýlemi?
Onda dogran dogran Şuň birje etinden indi özüm datsam bolýar we saňa dadyra indi. Ýok, bişendir-ä, bişmedimkä? Ýok, bişdi weli bir ahyr datmaly bolar. Ýa opşy başdan aýak datman bişirmeli. Ýok, dadyber, dadyber sen. Men dadaýyn indi, şony sorajak boldum-la ýa. Dadyber, dadyber.
Men bar-a, pomidoryň senden soraman hemmesini dograpdyryn. Köp bolmazmy? Ýeter şu. Şu ýetermi? Hawa. Onda bulary soň salat üçin Ene, a, mundan bir iýip gör ýöne sen. Iýjegini bilýäň-le indi öňüne.
Bismillah. Mmm.
Şunuň-da? Mmm. Goş.
Goş. Bularyň aty hem onuň, ha? Indi ýuwaşlyk bilen, aý, indi aňyrsy bular çygrak, ýaňy bir ezilýär ol, alýaň. Ondan soň, aý, şunyň hem agam köpräk ýalak, men şeýle jataýyn şuny.
Dört diş diýdiň-dä, sarymsagam? Hawa.
Çalaja bir gyzartýas. Aha.
Ondan soň pomidor, a? Soň pomidorymyz iň çalt bişýän zat. Mhm. Oňam bir suwjagazyny atyp, iň soňundanam duzuny barlap duzjagaza sypýas. Mhm. Ondan soň iýýän. Ondan soň gaýtýan.
Ýok, men işdäaçaram taýynlamalam. Ondan soň senem işdäaçarma. Hawa. Indi işdäçe taýynlamak üçin. Halypa sen baş şagyra onda. Men şo baş şagyr indi. Baş şagyr halypa.
Saňa ot atmalymy, ot gerekmi? Iň soňjagazynda ot ýokmady, ony bişirmek gerek däl, ýöne ys bermek üçin çalasy. Bereketde ulum dag etegä dogry dämi? Bir gapdalymyz dag, göl üstümize abanyp duran. Bir gapdalymyzam gum. Tüweleme.
Onda. Hem iki zat. Ikisem aban.
Gaňrak ýöräberseň deňizem bar. Kölem bar, Garagum kanalam bar. Üntäm ýyly barmy ýa berekediň? Ýyl öňki ýaly indi azaldy ýel. Öňki ýylda ýok indi. Ha. Ýelli howa öder. Ýok, öňde ol. Indi biraz klimat üýtgedi, gowulandy. Şeýlemi?
Äý ýöne agam ýene bir zat bar-da. Öz dogduk obaň bar-a. Hawa.

Baryp gaýdýaňmy?
Sypyndym şo taýy. Başga ýer gözüme görnene. Ha, habar tutup durýaň dämi? Hawa, habar tutmaň näme, onda dostum bar aňyrda. Çagyryp dostum bar. Olar, olar bilen hem oturýaň. Onuň obaň adamlary näme diýende daýaň. Ha.
Şäheriňkiler hem gowy bolup obada. Öz näme towşana dogduk depe diýilýär-ä. Şonýalap. Ýöne u ýerden-ä diýlen zat däl siz ýöne. Hakyky.
Senem oba gidýänsiň dostum. Oba-la. Biziňkä indi bu şäherden Aşgabatdan indi gaty daş obada däl biz. Akbuda etranyň Bereket obasy-da. Hä, senem Bereketmi?
Oba, täze ady Bereket, ýöne Tekir PMK diýýärler. Hä. Aý, pagtaçylyk-da esasy biziň. Meşgullanýan adymyz
Gawun Bizem Bereket şäheri, Balkan welaýaty. Bu taýda-da esasy üns berilýän zatlar öňden türkmen göreşi, pälwanlaryň çykýan ýeri. Aýdymçy halypalar bar. Tüweleme. Molla Çäkli.
Halypa. Ho, Molla Çäkli.
Saryhan Sapaýew bar. Aşyr Mämmet Dawutow diýip bir. Ho. Biz Türkmenistan döwletinde esasy ýolda öz bagşyçylyk sungaty bilen tanalýan. Halypalar da. Tüweleme.
Indi Aly, pomidoryny atdyk. Atdyk a, indi bir on. Hawa, on bäş, on garaşýas sen. Onda
men hem işdäaşarym üçin bir az towuk buduny gaýnatmaly, iki-üç sany käşir, iki-üç sany ýeralma, hemem iki-üç sanem ýumurtga gaýnatmaly.

Ine mähriban tomaşaçylar, Kömelekli meýdan atly işdä açarymyzyň goşulmaly zatlary taýyn boldy diýen ýaly. Ine bir towuk buduny, hemem ine ýeralma, käşir, üç sanem Ýumurtga. Indi etmeli zadymyz bize bir şa käse gerek. Şa käsäniň ýüzüne paketjagaz alýas-da, ilki bilen kömelek atýas. Şeýtdip goýduk. Indi diri kömelekler Marinada ýetirilen kömelekler bar. Oňa biraz towuk budy gerek. 2-3 sany ýeralma, 3 sany käşir, 3 sany ýumurtga, diri kömelek, marinada ýetirilen hem maýonez. Kömelekleri alýas-da başaşak ýatyryas. Kömelek bereketli bolýarmy ýaz aýlary? Hawa, ýöne pasly Aprel aýy.
Öýlemi? Kömelege çykýaňyzmy? Kömelege gidýän. Juma Ýazmyradyň bir degişmesi bardy-da. Ýöne telefonda bu suratlar hem bar ol. Şeýle.
Indi kömelege atdyk ha. Üstünden dogrulan gök at atdyk. Hmm. Indi gök atdan soň Biz ýaly diýdik-de, käşir ýörite gaýnatdyk diýdik-de. Şonuň üçin ilki käşiri gyrgyçdan geçireli. Kömelek hakynda halypamyz Juma Aýamyradyň bir aýdýan degişmesi bar-da. Bir aýal maşgala diýýär garry. Gaýynenesi-de biriniň ýogalypdyr diýýär. Aý, näçe sanam gelni bar diýýär-de. Aglaşan bolýarlar diýýär-dä. Onsoň aňyrdan diýýär, gelýärler-de, Näme boldy? diýýär. Aýna gaýynenem öldi. Wah-eý, nämeden ýogaldy? Zäherlenen kömelek iýdi diýip diýýär. Bi, muňa boýunlary gömgekmi diýse diýýär, iýmejek boldy diýýär.
Diýdiripdirlermi? Hawa.
Mary bu sen zatmy, internetden görüp bişiripdiňmi? Munymy?
Hü.
Muny dogrymy aýtsam, gelnejeň bişirýär. Aý, süýji et bişirýär, her gezek myhman gelýär onnoň. Şu gezek diýdim, şo işdäaçary öwretsene diýdim. Onsoň, Muny öwredeýin diýdi. Soňlugy bilen diýdi, Özüň gowy alyp barsaň, başga naharlaram öwrederin diýdi. Oh-ho. Garaşdan irräk gözüm. Ýok, şundan geçirmeli. Şu bärinde irrägi bar, şundan geçirmeli.
Ýok, has iri bar, iri bar agam. Gyrgyçdan geçirilen käşirimizi munuň üstüne ýazýas. Ýaňy üns berseňiz, kömelek atdyk başjak. Soň ot ýazdyk. Indem käşir ýazýas. Indi käşirden soň muň yzyndan maýonez guýýas. Gaýmak galsaňam bolýar, ýöne gaýmak bilen hiç bolmaýada. Maýonez has tagamly. Ine, maýonez galdyk dämi? Indi biz gaýnan towuk, towuk budy. Indi muny biz häzir bölekläli.
Nahary gije bolsun, gündiz bolsun, irden bolsun iýermeli muny. Seň taýynlygyň. Munymy? Hawa.
Tüýs birhililer üçin. Ýöne ýatjak garna ýumurtga iýilmeýär diýilýär. Ýa ýumurtga-da häzir siňer gider ol. Ýatar garna Ýumurtga börek iýdim. Bölmäni zordan ertire çykdym diýýärmi? Hawa, şony ýazyň, bar. Biri bir neme sorag berýär diýýär-de. Doktor, nahary haçan iýseň has tagamly bolýar diýdi. Ajygan wagtyň iýseň tagamly bolýar diýýär diýýär. Baý, baý.
Towuk budunyň etini şeýdip. Sileýäňde soňam bölek bölek edýäň. Kerçeşdirseň has gowy bolýar-da. Indi munam taýyn. Indi alýas-da üstünden ýazýas. Dep towugy ýazdyk. Muň üstünden ýene bir azjyk maýonez goýaly. Pişdi açar diýen. Iýenem arman diýmedigem bolýa. Hormatly tomaşaçylar, ine üns berip tomaşa ediň. Şular ýaly işdi açary soň sizem taýynlaň. Onsoň nähili bolupdyr teswirde ýazarsyňyz.

Gögermem çalt siňýän zatlar. Hawa. Ine indi towugyň üstüne maýonez goýduk-a. Maýoneziň üstüne gyrygyçdan geçirilen ter hyýar. Ondan soňam ýumurtga, ondan soňam kartoşkamy? Hawa.
Öldüler. Birazajyk Gyrgyçdan geçirip bilmedim, menä birinji gezek taýýarlap görýän şoň üçin hormatly tomaşaçylar aýpy-syn etmersiňizde. Gatyrak gaýnatmaly. Hä gatyrak bekirak gaýnatmaly eken hawa. Bor zyýany ýok. Hawa. Ine. Indi mundan soň Indi mundan soňam azajyk bir maýonez ýapyşar ýaly edeli. Ondan soň ýeralma. Soň goýmalymy muny? Nirä goýmalymy?
Bir amana belli bir wagt goýmaly. Ýok, goýmaly däl. Muny göm alyp iýermeli. Baý, bu näder? Ýeralma. Büzmeçaklygyň boljak eken-a.
Hä, şolam barmy ýa albasada bolmalymy? Ýok, bolmaly däl aslynda ýöne umuman näme atsaň näme? O-da bir oba beýleki. Ýok, atyber, hawa atybermelidir dä o. Ýok, ine ýeralmanam şeýtdik. Ýöne ýeralmany köpräk etsegem bolýar bu at şa käte kiçi bolansoň aty kän guýmadyk-da. Dogry dälmi? Ýok. Hawa. Indi mundan soňam bir gezek Maýonez bilen bir. Ýene maýonez.
Ýa maýonez goýmasaň hem tagamy bolanok. Hemme zat gaýnan zat-da. Burç daýda saglyga o diýen peýdaly däl zat maýonez. Galan zat tüýs berhizlik-de. Maýoneziň ýerine gaýmagam goýsaň bolar ýöne Tagam bolanok. Taba galaýyn. Hawa.
Ha.
Düňderip.
A, düň ana ana ana. Bildim a. Bildiň-ä sen. Aý sen tüweleme. Bilemok. Biljek özi.
Şu bir gezek şu gepleşige gelseň-ä bilersiň sen. Aý ulyrak-a bolýa ol. Has owadan bolar diýýän-ä. Şeýlemi? Ortada dur-da.
Onda ýuwaryp beräý. Oglanam kän-ä.
Ýuwaryp beräý.
Ýok özüm ýerini iýip döwüm ýa sen Alypa. Kömelekli meýdan atly işdäaçarymyz Taýyn boldumyka diýip pikir edýärin. Indi şu şakäsäni alýas. Şu şakäsäni alýas-da, şuňa düňdermeli-dä. Şonuň üçin muny üstünden goýýas. Munam ýa bismillarahmanrahym diýip düňderýäs. Indi bir sypsa ne ýagşy, sypmasa-da menden görmäň. Dadam! Aý, gül ýaly.
Ana.
Ine, kömelekli işdäaçar, kömelekli meýdan. Gelnejeň öwrederin şu. Aý, menden hem aşpez boljag-a. Gowy ekenmi? Örän tagamla meňzeýä.
Tagamla muny görse gaçyp gitýär-a. Şeýlemi?

Hemaýatkärimiz Altyn çaýhanasy özüňe amat islendik wagtda maşgala agzalaryň bilen romantiki agşamlyk naharyna çagyrýandyr, ýörite sowgat hökmünde. Özüň bişirip iýmeli maňa-da. Aňyrda bişirmeli däl. Aňyrda aşpezler bişirip berýär. Ofisiantlaram getirýär hyzmat edýär. Sen ýöne äňiň gymyllysan bolýa. Ýa-da öýüňe eltip berme hyzmatam bar, Altyn çaýhanasy. Ýene-de garaşsyzlygyň on bäş ýyllygy atly söwda merkezinde, ýagny Lomoý bazar diýýäs awtoboýda. Aňyrky awtoduralga tarapyndan gireňde birinji däl ikinji geçelgeden çepe otuz sekizinji dükan bolýar-da. Şo ýerde dürli guradylan ir-iýmişler bar. Kakadylan tropiki miwelerim bar, maňyzlar, garaz, şol ugla degişli lukum bar, az mähban zadym bar, olaňam telefon belgileri şu ýerde ýazylar, eltip berme hyzmatym bar. Hemem bahalaram amatly eken. Hany onda işdämiz açyk bolsun. Allam bir aýdyma dünýäli. Diýip bolaýmy?
Iýip bolary. Ondan soň. Hawa. Gepleşigiň aýdymyny jemläp. Indi gepleşik hakyndaky pikirleriňiz, teklipleriňiz bar bolsa, teswire-de ýazyp bilersiňiz. Ýöne gönden-göni meniň özüm bilen habarlaşjak bolsaňyz, onda meniň Instagram sahypama ýa-da Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi gmail nokat kom elektron salga ýazyp ugradyp bilersiňiz. Janyňyz sag bolsun, öýjoklugyňyz abadan bolsun. Aly, saňa-da köp sag bolsun aýdýas.